Исәнмесез, хәерле көн, дуслар! Без бүген кабатта коуч-психолог Илюзә Әминова да кунакта. Хәерле көн, дуслар!
Бик шат әлеге каналда сезне күрүебезгә, э, безнең белән бергә булуыгызга. Бүген нинди матур тема әзерләдек микән сезгә? Һәм инде, әлбәттә, бу сорауны без бирәбез Алиягә. Нинди матур сораулар белән килдең син миңа? Бүгенге әңгәмәбезнең темасы ул яңа коллективка ияләшү. Чөнки бик күп балалар хәзер яңа мәктәпкә, яңа сыйныфка күчтеләр һәм кереп китергә җиңелрәк булсын дип шундый тема сайларга булдым. Бик чыннан да бик кызыклы тема. Ул бит әле дөресен генә әйткәндә, хәтта менә минем иманым камил, дуслар әйме, балаларга гына түгел, балаларның әти-әниләренә дә бик нык файдалы булачак, чөнки Алар да бит яңа коллективка күчәләр, эштән эшкә күчәләр, шуңа күрә балаларга гына түгел, балалар, э, аларның әлбәттә әти-әниләренә файдалы булачак. Иң беренче инде әлбәттә син сорыйсың э, яңа коллективка күчкәндә, әйме, аларга нәрсә эшләргә соң? Менә э, беләсеңме, бездә шундый һәрвакыт фикер яши. Мин каядыр барсам, Минем турыда кеше нәрсә әйтер? Һәм без яңа коллектив дигән сүз ул яңа җиргә бару дигән сүз инде, әйме? Яңа коллективка баргачтан да баланың башында менә шундый фикер яши. Һәм ничек уйлыйсың, Алия? Кем микән э, баланың башына мондый фикерне сала? Чөнки кечкенә бала, например, мәсәлән, 3-4 э, яшьлек бала каядыр бара икән, үзен бик нык иркен тота. Теләсә нинди кеше янында да, Ул анда рәхәтләнеп сикерергә мөмкин, биергә мөмкин, э, үзен шундый кыйланырга мөмкин. Яни бернинди үзенә кыенсынып тоймый. Ләкин менә 7 яшьләр чамасы җиткәндә, яме менә уку яшьләре җиткәчтән, мәктәпкә бару вакыт җиткәч, бала кыенсына башлый. Һәм ул менә миңа кеше нәрсә әйтер, кешедә нинди фикер туыр дигән уй туа. Каян баланың башында мондый фикер әйтә әле миңа? Әти-әни.
Әлбәттә, әти-әни үзе дә ирексездән, үзе дә шуны аңламастан, баланың башына бу фикерне сала. Э, менә шул өлештә мин менә әти-әниләргә дә менә монда киңәш әйтеп итеп әйтәсе килә, дуслар. Иң беренче баланың башындагы фикерләрне формалаштыруга сез Э, беренче урында торасыз сез ул фикерләрне формалаштыручылар шуңа күрә игътибарлы булсагыз иде үзегезнең сүзләрегезгә гамәлләрегезгә һәм менә шул установкалар дип әйтәбез инде әйме фикерләрнең формалашуына иң беренче менә хәзер әни менә бала гына түгел бит яңа коллективка баручы әйме бала бер борчыла аның белән ә, э, янәшәсендә әти әнисе дә борчыла яңа коллектив аны кабул итер микән яңа коллектив аны кире какмас микән Ул алар белән сөйләшеп аралашып китәлер микән, рәхәт сизәр микән үзен? Чөнки балага авыр булса, әтиәнигә дә турыдан туры авыр бит инде. Шуңа күрә иң беренче киңәшләремнең берсе, яңа коллективка барыр алдыннан һәрвакыт позитив уйлар булырга тиеш. Яңа урын, Димәк, анда яңа кешеләр, яңа танышулар, яңа укытучылар, менә мәктәп турында сөйләшәбез бит инде, әйме? Яңа укытучылар, яңа дуслар, анда яңалык, яңа мәктәп. Менә шундый позитив. Әгәр дә ата-аналар һәм шул ук вакытта баланың да башында негатив уйлар булса, И яңалык, мине кабул итәрләр микән инде, менә ничек булыр инде. Менә мондый уйлар гомумән башта булырга тиеш түгел. Менә Алия, син үзең дә яңа коллективка килеп кергән э, укучы бит инде, моннан берничә еллар элек. Сине дә менә шулай позитив алып килделәрме? Менә синең синең э, бу өлештә тәҗрибәң бар. Әйме? Бүлеш әле тәҗрибәң белән. Сиңа ничек булды соң? Менә нинди уйлар белән килдең син? Иң беренче килү өлешен әйт миңа. Мин килгәндә уйламаска тырыштым, чөнки син начар турда уйласаң, еще еще да курка башлыйсың, шулай дип уйладым. Син гомумән уйламаска тырыштың. Ә сине позитив уйларга итәрүче булдымы соң? Кызым, анда яңалык булачак, яңа дуслар. Искиткеч. Менә әниеңә зур рәхмәт. Бу очракта әйме? Яңа уйлар, яңа дуслар, яңа танышлар, яңа мәктәп булып сине рухландыручы булды. Булды. Менә ата-аналар, менә Алиянең примеры сезгә име, мисалы дип әйтәм инде. Хәтта без менә мисаллар белән дә үзебезнең сөйләмебезне ныгытып киләбез, дуслар. Шуңа күрә э, игътибар итсәгез иде. Димәк, иң беренче әти-әниләргә дә һәм балаларга да киңәш, әлбәттә, позитив уйлар белән генә барырга кирәк. Бу иң беренче. Һәм икенчедән, әгәр дә мәктәпне Э, без әле әзерлек кенә алып барабыз менә күрәсеңме мин әле э, яңа коллективка күчкәндәге әзерлек турында сүз алып барам яхшымы икенче э, зур киңәшләрнең берсе ул да булса әгәр дә сезнең кулыгыздан килсә хөрмәтле әтиәннәр һәм хөрмәтле балалар дип әйтәм инде укучылар коллективны яңа уку елыннан алыштырырга кирәк Ел уртасында, әгәр дә инде сезгә менә э, шул хәтле шундый хәл килеп чыкты ел уртасыннан анда э, чирекнең беренче чиректән икенче чиректән ансы инде әлбәттә теге вынужденное дип әйтәбез инде әйме бүтән чара юк чарасызлыктан алай булса бер хәл әгәр дә сезнең андый юк кискен килеп тумаган икән сораулар кискен килеп тумаган икән мәсьәләләр зинһар өчен ел башыннан уку ел башыннан гына керүне уку ел башыннан гына мәктәпне коллективны алыштыруны уйласагыз яхшырак чөнки анда сезнең беренчедән анда сезнең балагыз гына булмаячак әйме чөнки анда бүтән балалар да булачак барыбер яңа уку елы һәр елда да балалар үзгәрәләр менә син үзең дә алия хәтергә аласыңдыр мәктәпкә икенче елны килгәндә кемдер озынаеп киткән кемдер анда ябыгып киткән кемдер чәчен кистергән кемдер яңалык әйме беренче һәрбер яңа беренче сентябрь Ничек кенә уйласаң да, әйме, син яңа коллективка килеп кергән кебек хис итәсең үзеңне. Балалар, менә бигрәк тә яшүсмерләр вакытында шулай. Шуңа күрә, дуслар, яңа уку елыннан баруны әз генә булса да күздә тотырга һәм инде шулайрак эшләргә кирәк дип саныйм мин. Монсы булды инде әзерлек эше. Менә яңа коллективка ничегрәк барсаң, дөресрәк дигәне. Димәк, позитив уйлар белән һәм икенчесе, димәк, ел башыннан. Шул ук вакытта менә син яңа коллективка барасың бит инде, әйме? Бала өйрәнергә тиеш бу мәктәпне, бөтен килеш. Менә нәрсә генә дисәң дә, бөтенләй күз йомып килеп кергәнче мәктәпкә, әйме? Әгәр дә син мәктәп турында белсәң, мәктәпнең эчке тормышы белән белсәң, эчке тормышы турында, синең булачак э, сыйныфташларың, Синең булачак класс җитәкчеңә имә, хәтта син аннан сорап ала аласың э, фотографияләрен классташларын. Менә карайсың, син аны хәтта э, визуально дип әйтәбез, ниме? Тышкы кыяфәтләреннән булса да, син фотога карап, аларга симпатия уяна уже. Карайсың да, ага, менә бу кыз белән мин бик э, үземне яхшы хис итәрмен дип уйлыйм. Менә бу кызның менә шушы ягы миңа бик ошый, бу егетнең менә шушылай, бу бик озын буйлы егет икән, бу җина икән, бу тыйнакка ошаган. Менә син инде визуально менә күрәсең, хәт син уже күңел халәтең белән бу класска кереп барасың. Әгәр дә син көннәрдән бер көнне сине бер класска китереп кенә утырталар икән, әйме, менә ишекне ачтылар да кертеп салдылар сине, әйме, син гадәт анда бит югалып каласың. Ә син монда алдан Ба, белеп, хәтта исемнәренә хәтле. Класс җитәкчең белән күрешәсең бит, мәсәлән, исемнәренә хәтле беләсең. Класска килеп кергәч, сиңа аларның йөзләре таныш. Аларның син исемнәрен беләсең. Менә син уже әзер. Бу әзерлек этабы бик мөһим балага. Без менә безнең заманда да, без кечкенә вакытта мәктәптә укыганда даимә Ә, балалар киләләр бит инде яңа каяндыр күчеп кайткан кешеләр булалар, күчеп килгән кешеләр булалар, мәктәпләрен алыштырган кешеләр булалар. Менә хәзер анализировать итәм үзем өчен, әйме? Ничек мәйтәм, болар әзерлексез булганнар бит. Ярый да менә без безнең заманда, әйме, барыбер балалар бер-берсенә карата игътибарлы һәм толерантлык хисләре көчле. Хәзер генә ул бик каты менә Бәяләү дигән әйбер, кабул итмәү дигән әйбер, чит итү дигән әйбер бик ешаеп ишетелеп ниттәйме? Ә безнең заманда шул хәтле теге лояль карыйдыр, яме рәхәтләнеп сөйләшәдер, паралашадыр. Яңа килгән кешене инде тагы да э, ни, ничек әйтим микән, игътибарны аңа күбрәк, э, җылылыкны бүләк итергә күбрәк менә шулай тырышадыр бит инде. Ә хәзер анда әйбер юк. Шуңа күрә мин ата-аналарга да, балаларга да әйтәм, коллективны э, алыштырганчы, Иң беренче әзерлек эшләре алып барыгыз. Сез бала барачак коллектив турында, сез килеп керәчәк мәктәп турында, укытучылар турында инде хәбәрдар булыгыз. Бу менә э, әзерлек эшләре. Һәм инде килеп кердек мәктәпкә. Менә син дә килеп кердең класска. Әйме? Э, ничегрәк анда син үзеңне хис иттең? Менә беренче килгән көннәреңне искә төшерәле. Ничек хис иттең анда үзеңне? Ничек сине кабул иттеләр алайса? Ну, беренчедән мин килгән елны килүчеләр дә бик күп иде безнең класска. Син беренче сентябрьгә килдеңме? Әйе. Менә беренче сентябрьгә килдең, анда килүчеләр күп иде. Димәк, син бер үзең генә түгел. Әйе, ул хәтле куркыныч булмады. Әйе, ул хәтле куркыныч булмады.
Ничек кереп киттең син коллективка?
Күбрәк аралашырга общий язык табырга тырыштым. Әйе, уртак тел табарга тырыштың, әйме? Һәм менә менә шушы вакытта э, күрәсезме инде Алия сезгә үзенең тәҗрибәсеннән чыгып дөрес киңәшне инде әйтә дә, мин дип әйтә, күбрәк аралашырга тырыштым. Чыннан да, дуслар, менә без әзерлек этабын үттек, мәктәпне өйрәндек, әйме? Э, беренче беренче сентябрьдән килдек дип әйтәм инде. позитив уйлар белән килеп кердек, менә әзерлекне үттек тә, менә хәзер коллективка инде килеп кердек. Кердек тә, хәзер без нәрсә эшләргә тиеш? Менә сезгә хәзер лайфхаклар. Димәк, беренче, мөмкин кадәр күбрәк аралашырга кирәк. Ләкин менә син Алия бит аралаша торган кеше, әйме? Ә кемдер мәсәлән аралашырга яратмый, ул бит менә тыйнак, тыныч, әйме? Ул үзеннән теге из себя выйти дип әйтә, үзеннән чыгып әллә нәрсәләр эшли алмый бит инде. Кайчагы танышырга. Тиресеннән, менә, тиресеннән чыгып әллә нәрсә хыяллана алмый. Менә һич юк дигәндә ул таныша башларга тиеш, дуслар. Иң беренче мин э, яңа коллективка килеп эләккән укучыларда, балаларда, яшүсмерләрдә зур бер хата бар. Ул да булса, анда инде формалашкан коллективка ярарга тырышу. Менә бу иң зур хаталарның берсе. Беркайчан да анда инде формалашкан коллективка ярарга тырышырга кирәк түгел. Сенә, менә син хәзер бер ай ярарга тырышып яшәдең, синең ярарга тырышырга тырышып яшәгәндә ресурсың тәмам, әйме? Хәзер син дальше нәрсә эшләргә тиеш була? Син бит үзеңнең нутроң чыгара башлый, үзеңнең җаның, эчең э, инде менә чын син чыгара башлыйсың. Һәм чын син аларга ошамый. Син алар күбрәк чүкеп ташлаячаклар, әйме? Иң мөһиме, менә шушы ялгышлыктан сезгә сакланырга кирәк. Ярарга тырышмаска кирәк. Менә сез нинди бар, шундый. Ләкин беренчедән аралашырга кирәк. Танышырга кирәк. Э, Якын тирәдә булган дусларыгызга игътибарлы булырга кирәк, чөнки игътибарлы булуны һәркем ярата. Әйме, мин синең кызыксынуларың, сөйләшүне мөмкин кадәр. Һәм менә иң мөһим коллективка килеп кергәчтән иң мөһим моментларның берсе Коллективта бара торган әйтеләр теге движуха диләр инде яшьләрнең яшүсмерләр телендә әйме движ әйме менә шушы хәрәкәтләргә мөмкин кадәр күбрәк катнашырга кирәк мәсәлән сез барасыз икән баралар икән походка бар синдә баралар икән каядыр кинога барасың синдә ул мәҗбүри түгел мәсәлән әйме менә кемнәр тели ләкин син анда барыбер бар

иң яхшы дип әйтәм инде беренче коллективка килеп кергәндәге иң яхшы гамәлләрнең берсе ул да булса менә шушы коллективның тормышы белән яши башлау ошарга тырышып та анда үзеңнән әллә кемнәрне строить дип әйтәләр бит үзеңнән әллә кемнәрне ясамый гына син нинди бар ләкин менә шул коллектив тормышы белән яши башлыйсың нәрсәләр белән кызыксыналар алар Болар кемнәр, алар кая бара, нинди э, кружоклар бар. Менә информацияне, информацияне, мәгълүматны күбрәк аласың, аралашасың, танышасың. Менә беренче э, стадияда менә шушының белән ипләп кенә инде э, син коллективка килеп китәсең. Аннары соң бер әйбер. Кайда да дуслар, әйме, тәрбияле һәм белемле кешене якын итәләр. Менә Коллективка килеп кергәндә, син анда үз урыныңны табарга тиешсең. Син бер изюминкаңны күрсәтергә тиешсең. Түгел анда теге рогаткадан әйбер ясап, атып, люстра атып, изюминка. Юк, тәртипсезлек буенча дип әйтмим инде. Или уку белән син күрсәтергә тиешсең үзеңне. Или син сәнгать өлкәсендә үзеңне күрсәтергә тиешсең, нәйме? Ничектер син үзеңне э, бу коллектив эчендә файдалы итеп күрсәтергә тиешсең. баяда э, булса катнашуларың белән әйме коллектив өчен син файдалы икәнеңне бер яхшы изюминкаңны булса да күрсәтергә или син яхшы укыйсың әйткәнемчә биисең җырлыйсың менә ниндидер э, бәйрәмнәрдә анда актив катнашасың әйме менә шундый э, моментлар һич тә булмаса әйме менә класста бит менә һәрвакыт анда теге урындык партадан нәрсәдер әйме хуҗалык эшләрендә син ух ярдәмчел Әле э, менә минем племяннигым белән дә ул турыда сөйләшкән, ул миңа әйтә, ул яңа коллективка күчте инде. Мин дә шул мәгънәдә мәсьәләдә сөйләшәбез дә. Ул әйтә, мин әллә нәрсә отличник түгел инде, апам дип әйтә инде, әйме. Э, җырлый бии белмим ди инде. Нәрсә белән мин проявлять дим. Митен ярдәмчел бул. Менә кызларга игътибарлы, менә ярдәм ит, малайларыңа яхшы э, дус бул. Һәм менә әнисе белән әле сөйләшәбез дә инде укытучысы белән әйтә, ул әле югыйсә менә бер ай дәвамында гына име такой хороший товарищ, но аның менә мәктәбе русча укыйлар инде, име? Шундый ныклы яхшы дус. Шул хәтле үз иттеләр үзләрен ди. Чөнки ул шундый искренний. Әллә кем үзеннән төземи. Әйме, просто искренний бала, ихлас бала, әйме. Һәм аның шул ихласлыгын инде кабул итте. Шуңа күрә ясамагыз әллә кемнәрне үзегездән. Ихлас булыгыз, зинхар өчен үзегез булыгыз. Һәм инде әлбәттә сезгә теге әйтелә бит, кешеләр тартылырлар, Алла бирсә. Шул. Ә менә сыйныфта сине яратмаучылар да бар бит. Алар белән нишләргә соң? Менә, э, мәсәлән, бөтен кеше дә бөтен кешене дә яратып бетерергә дигән сүз түгел бит инде. Менә әйт әле миңа, Алия, син әйтәсең, сине сыйныфта яратмаучылар бар ди, мәсәлән. Ә сыйныфта син яратмаучылар да бармы соң? Бар инде, әлбәттә. Әлбәттә.
Менә син, мәсәлән, бер э, малай, малайны дип әйтәйек инде, анда бер егетне, бер кызны яратмыйсың. Яратмыйсың син. Ул сине берәр нәрсә эшләтәме соң? Юк, эшләтми.
Шулай булгач, сине яратмаган ул кыз белән егетне син әллә нәрсә эшләтмисең бит инде. Димәк, һәрбер э, менә психологиядә, дуслар, әйме, бар э, звезда Милтона Эриксона дигән закон, әйме, ул биш звезда булгач биш якле инде биш закон ул әйме мин сезгә аның берсен генә әйтәм чөнки ул бик мөһим Э, кагыйдәләрнең берсе менә первый закон дип атала ул первый закон ньютона эриксона ул менә йолдызның иң башында тора ул язган э, кешеләр белән мөнәсәбәтләр төзегәндә нинди генә коллективта булсаң да кайда гына булсаң да бер әйберне помни об одном Ты окей, я окей. Димәк, бер кагыйдәне истеңдә калдыр. Ул да яхшы, мин дә яхшы. Менә син үзең өчен яхшымы? Әйе. Менә мин дә үзем өчен яхшы. Хотя мин сиңа ошамасам да, яки син миңа ошамасаң да, әйме? Син дә окей, мин дә окей, без үзебез өчен. Я мин яхшы, син яхшы үзеңнең өчен. Шулай булгач, менә дуслар, иң зур кагыйдәнең берсе. Һәм нәрсә кызык, без кешеләргә кайчан менә шулай дип мөнәсәбәт башлыйбыз, әйме? Син яхшы. Мин дә яхшы, син дә яхшы. Менә шул вакытта безнең янәшәдә яшәйме мөнәсәбәтләр безгә карата үзгә күз алдына китерәсеңме? Менә э, миңа һәрвакыт сорау бирә, Илүзә синең янда бер начар кеше дә юк бугай. Юк, мин әйтәм. Чөнки мин шундый мөнәсәбәт белән эндәшә башладым да, әйме? Үземнең эчтән генә әле ул. Ул да яхшы, мин дә яхшы. Нык ачуым килгән кешегә дә, әйме? Әйе, минем дә андый кешеләрем бар. Нык ачуым килгән кешегә дә әйтәм, ә бит ул үзе өчен яхшы. Яхшы бит инде, мин дә үзем өчен яхшы. Шулай булгач, мин әйтәм, нишләп мин аңа үртәлергә һәм мин аңа ачуым килергә тиеш соң? Менә безнең каналыбызны, менә шушы нәкъ тә тапшыруыбызны караган кешеләр Әз генә булса да үзләренә анализ ясап, бете чынлап та, чыннан да Хак сүзләр бит бу. Мин дә яхшы, ул кеше дә үзенә яхшы дип, әз генә булса фикерләр үзгәрсә, әйме, безнең мөнәсәбәтләр яхшырачак. Чын-чынлап. Һәм менә ул мине яратмый дигән кешеләрне бер нәрсә эшләтергә кирәк түгел. Ул яр, мине яратмый дигән кешеләрне без яратырга тиеш, һәм алар безгә үзгәрәләр. Бер вакытны Мин әле укыган вакытта әйме. Бер укытучы мине яратмый, дип уйлыймын инде мин. Әйме? Шуңа соответственно мин дә аны яратмыйм. Шуңа күрә мин дә ох, яратмыйм институтта укыганда бу, әйме? Шунда бер безнең бик нык мудрый психолог бар, әйме, ул миңа әйтә. Илүзә, Син дә бу укытучыны үзгәртәләсеңме дип сорый миннән. Менә син яратмый торган, яратмый торган. Мин әйтәм, юк, мин бу укытучыны үзгәртә алмыйм, эштән дә уволить итә алмыймын. Ул миңа әйтә, син аңа карата ди мөнәсәбәтең үзгәртәләсең. Әйтәләр бит, если не, не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ситуации. Шуннан мин әйтәм, ничек мин аңа үзгәртәйм? Миңа әйтәм, теләгән билгеме куймый, Мин тырышам, әйтәм, башыма бәрә-бәрә укыйм, ә ул миңа әйтәм, куймый дигән. Шуннан ул миңа әйтә, син аның бер яхшы ягын тап та шуңа ди гашыйк бул. Ә ул хатын бик нык чистоплотная. Менә шундый аның тютелька в тютельку, бөтен дәфтәре, журналы, менә изумительный инде, әйме. Хәзер мин кереп утырган сайын, ну шушы ягын карый башладым бит. Митәп ошый бит миңа. И үзем дә сизмәстән мин ул кешедә яхшылыкны күрә башладым. Һәм аның миңа карата да отношениесе, мөнәсәбәте үзгәрде бит. Үзегез өчен менә юри генә тикшереп карагыз, ә бер җенегез сөймәгән, менә, хотя эфирда мондый сүз әйтергә ярый микән инде, әйме, бик ачуыгыз килгән кешене бер яхшы ягын табып яратып карагыз әле. Һәм сезнең аңа мөнәсәбәтегез белән бергә ул кешенең сезгә мөнәсәбәте дә үзгәрәчәк. 100% хак сүз.
Ярар. Тикшереп Кызыклы кара, булды әле әйе. бу. Тикшереп карасыз.
Ага. Менә хәзер бирәсе соравым яңаларга гына түгел, иске балаларга да. Мгм. Иске дип әйтәм, Әйе, әйе. элекке балаларга да файдалы булырдыр. Менә дәрестә җавап бирергә курыккан балалар бар. Э, Укытучы алдында, классташлары янында. Моны ничек җиңеп була? Моны җиңеп була бары тик үзеңнең өстендә практика белән генә. Моны берничек тә башкача җиңеп булмый. Яки э, сиңа театраль кружокларга йөри башларга кирәк. Менә үзең өчен аңлыйсың, бу миңа кирәк, мин моннан башка булдыра алмыйм, миңа моны өстендә эшләргә кирәк дип үзең өчен хәл итәсең икән, ике әйбер бар бит. Мин кыенсынам, хәл итергә теләмим. Мин кыенсынам, хәл итергә телим. Вот менә шул хәл итергә дитлим дигән кеше инде театр кружогына теге ораторское мастерство диләр бит әле име сәхнә теле, э, чыгыш ясау буенча име мастер-класслар ала башлый, чыгыш ясый башлый, андый моментлар бар. Э, һәм үзеннән үзе кыюлана ул. Мәҗбүри. Менә мин, мәсәлән, теге Э, минем балам сәхнә алдында или анда э, такта алдына чыгыш ясарга кыенсына ул шундый инде әйе ул шундый туа тыйнак балалар ләкин ул практика практика практика белән әйме үз өстендә эшләү белән ул шул дәрәҗәдә ачылып китә Күз алдына китерү ак. Шуңа күрә теге мөмкин түгел әйберләр юк. Менә бары тик үз өстеңдә эшләргә генә кирәк. Һәм э, такта алдына чыгып кыенсынулар да, әйме, сәхнәгә чыгып шигырь сөйләргә, анда җырларга һәм башкара кыенсынулар да кешенең э, үсеше аша, үз өстендә эшләве аша җиңелә торган моментлар. Бер сүзсез. Ярар, рәхмәт. Әңгәмәбез файдалы булган дип ышанам. Рәхмәт бик зур. Әйе, менә дөресен генә әйткәндә, хөрмәтле безне караучылар, бу каналда булучылар, әйме. Э, Алия чыннан да яшь үсмерләргә бик кызыклы. Шул ук вакытта аларның әти-әниләренә файдалы булган темаларын яктырта. Ул сорауларны миңа әзерләп килә. Сез инде, әлбәттә, кушыласыз, карыйсыздыр дип ышанам мин дәйме. Һәм инде мөмкин кадәр алар синең белән теге обратная связь дип әйтәләр бит әле җавап әйме бәлки алар сиңа берәнчек чыгып сиңа темаларны яздырырлар нинди сораулар аларны борчый әйме менә бу моментларны да игътибарсыз калдырмасагыз иде дуслар чөнки безнең каналыбыз менә алия уйлап тапкан бу э, юнәлеш бу проект бары тик сезнең өчен эшли Һәм инде рәхмәт әйтеп, киләсе очрашуларга хәтле дип, киләсе чыгарылышка кадәр дип, без сезнең белән саубуллашабыз, дуслар. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз!